Obi a ɔbɛka sɛ saman nni hɔ no, ɔboa. Yɛn ankasa yɛn kurom hɔ a, sɛ yɛkura mpo koraa, yɛwɔ saman ba wɔ ha a wɔkɔ wo no firi Lagos na wɔde no baeɛ. Woate aseɛ? Ei! Aane! Ne papa kɔtenaa Lagos kɔ, wawu wɔ ha. Ɛno nso so, ɔkɔtenaa Lagos kɔ fa ɔbaa no ne woeɛ. Ɛma ɔde nkwadaa no nyinaa ne ne yere tenaa kaa mu de wɔn ba bɛduruu Nkɔkɔɔ. Ɔretwa wɔn kwan sɛ momfa kaa nkɔ kuro wei so, meregye adeɛ wɔ ha ba. Wɔbɛduruiɛ a, yɛse hwan ma no ma? Ɔse nnipa asomasi. Nnipa asomasi deɛ, wawu ama yɛn ayie o. Ɔmo se, Daabi, O yɛn nna ɛba sesiyɛ yi, me kunu no a me ne no te, ɛnnɛ nko ara me ne no nyinaa na abɛduru nkɔkɔɔ so ɔɔgye adeɛ, awadeɛ mo yɛntwɛn no ɔbɛba, ɔbɛba, ɔbɛba, ɔbɛba, up to date, ɛnnɛ yi a ɛteɛ yi ɔmmaeɛ. Fo, Nana, ok yɛnkɔ ne sei, wogye di sɛ obi wu a ɔkɔ san ba? Deɛ ɛwɔ hɔ nie, obi wu a ɔkɔ san ba no, kane tete no, ne yɛwɔ nwura bi, Okay. Yɛfrɛ no adeda nkuruma. Adeda nkuruma. Saa wura adeda nkuruma no, abakɔsɛm kyerɛ sɛ sɛ nipa wu ne yɛsusu sɛ wuo no a wawu no ɛnyɛ ne nkra wuo a sɛ ɛyɛ atɔfo wuo anaa akwanhyia wuo no saa wuo no yɛte saa wura no de gu nipa no so wɔ dan mu ne yɛkasa kyerɛ ne sɛ sɛ wuo a wuo yɛ ɛyɛ wo nkra wuo deɛ wokɔ a dadin sɛ ɛnyɛ wo nkra wuo deɛ a wokɔ a Ma yɛnte wɔn sɛnkyerɛnne. Anaasɛ, a nnipa wei ne ne suban pa a ɔde ba asase so yi deɛ, yɛmpene mma no nkɔ, enti sɛ ɔkɔ a, san bɛsra yɛn. Enti wobɛhu sɛ obi bɛwo wɔ saa fie hɔ no, yɛse, Nnipa wei deɛ, ɛyɛ wei su pɛpɛɛpɛ na ɔayɛ dɛn? Ɔde aba. Na kyerɛ sɛ, saa kasa no a ɛkasa kyerɛ ahaban no a ɛde yɛɛ amammerɛ maa no no, ɛna ɔkɔeɛ na wasan aba. Sɛ woate aseɛ? Na nnɛ yi no a Kwasi Broni de saa Twerɛ Kronkron yi abɛdaadaa mo a moato ahaban ne nneɛma nyinaa to agu no. Yɛbɛba so nti na ama nneɛma bebree ayera a obi wu a, yɛntaa nhu sɛ wakɔ asan aba. Yoo, saman ankasa wɔ wiase. Ɔhene, saman wɔ hɔ. Ei. Saman wɔ hɔ. Ei. As, asɔfoɔ, atoro asɔfoɔ no a wɔyɛ saman nni hɔ, saman nni hɔ no, wɔn ankasa nwoma no a ɛkita wɔn no, mu na ɛwɔ sɛ ɛɛ bere a wɔn nipa wɔn de gyina hɔ sɛ jesus christ no sɛ nka samuel ni hɔ a nka bere a opiaɛ na na ne mfɔfoɔ ɛɛ n'akyidifoɔ no ɛredwane no ka wɔn ka sɛ mo hwɛ me nsɛm menyɛ saman wɔte aseɛ hwɛ saman wɔ hɔ na mmom no saman no
yɛwɔ n'ahoroɔ mmienu obi a wawu atɔfowuo ne saman nko Ei! Ɛna obi a wawu ne nkra wuo saman nko. Kyerɛ mu kakra wɔ hɔ ma yɛn. Mo atɔfowuo saman no ɔbɛtumi a appear, ɔbɛtumi aba physical a nipadua no ɔbɛtumi de anante. Okay.
Wate aseɛ?
Ne, ne kra no a ɔde baa wiase no, ɛnyɛ ne wuo berɛ na so na wawu. Enti ɔbɛtumi afa kra no de ayɛ dɛn? De anante wɔ honam anifam kɔpem berɛ a. Ne mmerɛ bɛso ansa na wafiri asase wei so. Sɛ wate aseɛ? Ɛna obi a ɔno ankasa ankasa wayare awu no, ne saman no, ɛba mframa. Ɛba mframa. Sɛ wate aseɛ? Ɔno ɔna, ɔnante honam ne nipadua mu. Ɔno de mframa na ɛdɛn? Ɛnante. Nti womfa w'ani nhu saa saman no. Ɔno deɛ ɔbɛba mframa fam. Wobɛhu no wɔ sɛ mununkum a saman no ɔɔkɔ. Ba gye sɛ yɛn a yɛwɔ honhom mu ani no ɛne yɛbɛhu sɛ wei ɔyɛ saman na ɔɔkɔ no. Wate aseɛ? Ɛna obi a wawu atɔfowuo deɛ, ɔno ɔɔba a ɔtumi de ne ho ne nipadua no nyinaa yɛ dɛn? Ɛba ma wohu sɛ wei a ɔgyina hɔ yi ɔyɛ saman. Nipa som a ɛsɛ ɔwu wie no saman nie. Ei!

Aha yɛ Ghana aahh.
Meda wo ase bra a wohwɛ me sisi ɛyɛ The Mad King ɛnɛ ne the first time a wode hwɛ me a mea follow ne so The Mad King Facebook mea follow ne so sɛnea yɛba life a wo nso wo nsa bɛka bi sharp Worehwɛ no na worehyɛ de ato wo wɔ sɛdeɛ wo nua bi nso bɛnya bi ayɛ dɛn na wahwɛ. Mepakyɛw, nkyerɛmu bi a ɛbɛdi wɔ ha no, yɛsan boaboa ano keka wisie ne de bi keka ho de kɔ kɔto YouTube ma wo sɛdeɛ ɛbɛyɛ a nea woante aseɛ wɔ ha no, wokɔ a woakɔkɔnya wɔ YouTube na woahwɛ. Kɔ YouTube na kɔbɔ The Mad King, The Mad King, na mia subscribe no so, na mia dɔma no so. Womia dɔma no so a, sɛdeɛ ɛbɛyɛ a sharp Yɛde biribi ato hɔ a wo nsa bɛka? Yɛnkɔ na yɛnkɔbɔ nkɔmmɔ na wobɛhu deɛ nti a ɛte ha. Ɛha yɛ Ghana. Bea a mewɔ yi yɛ Ghana. Nana, ɛkwan a ɛwɔ sɛ metumi kyea wo nsam? Ɛkwan da hɔ.
Atom a ho. Nana, mpakyɛ wo apom wɔ hɔ deɛ? Nyame ne aduro nti, yɛte ase. Yɛate wo ho nsɛm akyɛ na yɛpɛ sɛ nea yɛbaa wo nkyɛn yi, yɛne wo bɛbɔ nkɔmmɔ kakra. Na wokyerɛ amammerɛ no ne amanneɛ no, baabi a yɛamanne afa. Nea edi kan, mɛsrɛ wo, wo ne ne deɛ mommɔ wo din na wo ho adi nkyerɛ m'ahwɛfoɔ nyinaa. Yoo, ɛkwan da hɔ. Ghanafoɔ amanɔnne atifi ne apueɛ a mohwɛ me, me a mo ne me rekasa yi,

Heaven heaven deɛ heaven ne wankasa wo bra a wobɛbɔ ne yie. Hey! Waka sɛm foforɔ. Heaven ɛne wankasa wo bra a wobɛbɔ ne yie. Wate aseɛ? Sɛn sɛ wɔse mo ankasa ɔmo ɛɛ nya kristosomfoɔ no ɔmo twerɛ kronkron no a ɛyɛ abakɔsɛm nwoma no ɛna ɛtwerɛ faa hɔ sɛ sɛ wopɛ sɛ Wokɔ ɛsoro a, gye sɛ wuwu ansa. Okay. Na daabi o, ɔhene, yɛwo wo wonyi yɛ koraa na bisa ho sɛ, nnipa a ɛwu yɛ nyinaa no, wɔn sɛ obi akɔ abɛka kyerɛ wo sɛ, ɔno deɛ ɔkɔɔyɛ no wakɔtena heaven ɛregye n'ani. Ɛhɔ gold nko ara o. Gold wɔ he? Heaven.
Asase wei so sika kɔkɔɔ no. ɛwɔ asase wei so nti asase wei so na sika kɔkɔɔ wɔ sika kɔkɔɔ ni heaven nana na kyɛ sɛ wopɛ sɛ wosi ne pi ka kyerɛ m sɛ heaven kora ni hɔ heaven deɛ me deɛ me me deɛ obi a ɔtie me no bɛtie ne yie a heaven ni hɔ heaven no ɛni hɔ ɛnoa ne wankasa wo berɛ a wobɛbɔ ne yie na wanya nkonimdie, anya nkonimdie abotire, anya baabi pa, beaeɛ pa de agya nkyirimma ama wɔn nso abɛnya anigye, ɛna ɛno na ɛyɛ wɔn nso so heaven a wɔbɛtena mu. Na kyerɛ sɛ wobɔ bra no yie a, nea Nyame de bɛhyira wo ne nea ɛbɛnya asase so ha no, ɛno na ɛyɛ wo heaven no. Powerful.
Nana, okay, yɛkɔ ne sei. Wogye di sɛ obi wu a, ɔkɔ san ba? Deɛ ɛwɔ hɔ nie, obi wu a, ɔkɔ san ba no, kane tete no, ne yɛwɔ nwura bi Okay. Yɛfrɛ no adeda nkuruma. Adeda nkuruma. Saa wura adeda nkuruma no, abakɔsɛm kyerɛ sɛ sɛ nipa wu ne yɛsusu sɛ wuo no a wawu no ɛnyɛ ne nkra wuo a sɛ yɛatɔfo wuo anaa akwanhyia wuo no saa wuo no yɛte saa wura no de gu nipa no so wɔ dan mu ne yɛakasa kyerɛ ne sɛ sɛ wuo a wuo yei ɛyɛ wo nkra wuo deɛ wokɔ a dadin sɛ ɛnyɛ wo nkra wuo deɛ a wokɔ a ma yɛnte wɔn sɛnkyerɛnne, anaasɛ a nnipa wei ne ne suban pa a ɔde ba asase so yi deɛ, yɛmpene ma no nkɔ, enti sɛ wokɔ a, san bɛsra yɛn. Enti wobɛhu sɛ obi bɛwo wɔ saa fie hɔ no, yɛse nnipa wei deɛ, ɛyɛ wei su pɛpɛɛpɛ na wayɛ dɛn? Ɔde aba. Na kyerɛ sɛ saa kasa no a ɛkasa kyerɛ ahaban no a ɛde yɛɛ amammerɛ maa no no, ɛna ɔkɔeɛ na wasan aba. Sɛ woate aseɛ? Na nnɛ yi no a Kwasi Broni de saa Twerɛ Kronkron yi abɛdaadaa mo a moato haban ne nneɛma nyinaa to agu. Nea ɛbɛba so nti na ama nneɛma bebree ayera, obi wu a, yɛntaa nhu sɛ wakɔ asan aba. Okay. Ahaa.
Na kyerɛ sɛ, ɛɛ, ɛka ne tete. Na ɛba ne sɛn na saa amammerɛ no nyinaa yɛato agu? Ɛyɛ Kwasi Broni korɔno ne ne nnaadaa a ɔde bɛdaadaa yɛn nananom Okay. ama nnɛ abɛwie yɛn sɛntia. Okay.
Hwɛ, mereka asɛm bi akyerɛ wo. Abibifoɔ yɛn ani te yɛn nkyɛreeɛ. Okay. Ɛnɛ yi nyinaa koraa yɛn ani nteeɛ. Okay. Ɛde kyerɛ sɛ Kwasi Buroni ɔde saa twerɛ kronkron no a moka n'asɛm no Okay. ɛba bɛgye yɛn nsɛm agyapadeɛ na ɔde akɔsiesie ne man. Mm, Bible no. Ɛna ɔde bɛdaadaa mo se Tu abodoo gu nsuo ani daakye wo nsa bɛka.
Abodoo no a wotu agu nsuo no ani no wotu gu nsuo no mu a ɛkɔ anaafoɔ. Enti kɔ atifi na waka sɛ daakye wo nsa ɛkɔka wo. Enti wobɛyɛ dɛn na wo nsa akɔka no daakye? Wɔkyerɛ wo se wɔgye wɔn nsam agyapadeɛ na wɔde akɔsiesie ne man mu. Wɔkɔsiesie ne man mu no, wote abibire mu ha yi ayi. Ɔno nso de kɔ amɔnɔne. Ɛhefa na wo nsa akɔ akɔka? Wate asɛm no ase? Enti yɛn a yɛwɔ ha sɛsi akwasi buroni na ama nnɛ. Yɛn amammerɛ ne yɛn amanneɛ nyinaa ayera, ɛna wɔadaadaa yɛn sɛ, Kristo, Kristo, Kristo, mereba. Ayɛ a na wɔn se, Bible no ankasa ankasa mu no, wɔn wɔ wɔn mu sɛ Agya, Ɔba, ne Nyame Sunsum Kronkron. Me, me nhwehwɛ mu a mayɛ no, saa nneɛma mmiɛnsa no, ɛyɛ Nkramofoɔ, ɛna Aborɔfo, ɛna Abibifoɔ. Wate aseɛ yie paa? Saa nneɛma mmiɛnsa wei no. Aborɔfo, Nkramofoɔ ne Abibifoɔ no, yɛn yɛ Abibifoɔ, yɛ som yɛ amammerɛ ne amanneɛ a yɛn nananom som. Okay. Kwasi Buroni som na ɔsɛ yɛ twerɛ kronkron a ɔmfa. Okay.
Kramofoɔ, wɔn sɛ Kramofoɔ, wɔn som ɛyɛ Islam no, wɔn sɛ wɔn deɛ. Kramoni biara, asɔredan bi a wɔbɛsi biara, yɛ som baako pɛ no ara na wɔsom wom. Wɔnni nkyekyɛmu wom. Nanso Bible yɛ baako pɛ o. Asɔredan biara, yɛkan quotation baako no a, sɔfoɔ biara wɔ ne nkyerɛmu a ɔde ma n'asɔremma. Ɛkyerɛ sɛ yɛ korɔ no na wɔyɛ dɛn? Wɔbɔ. Enti yɛyɛ Abibifoɔ a, sɛ yɛma yɛn ani da hɔ. Yɛ som yɛ amammerɛ ne amanneɛ, nananom som. Ɛno nti na Ɔkɔmhyɛni Muhammad pue wɔ Arab. Ɛna kɔmfoa no te pie wɔ Africa sɛ wate aseɛ Jesus Christ no nka no asɛm no opie wɔ abifom nanso aborɔfo afa no wate aseɛ ɛnɛ yi aborɔfo afa no ɛna wɔn de ne din no ayɛ abakɔsɛm na wɔn de ɛregye yɛn nsɛm sradeɛ sɛ wate aseɛ ɛna ama nnɛ yɛ som ayera amammerɛ ne amanneɛ no nyɛ sɛ ɛni hɔ Nanso, esiane korɔno a Ɔkwasi Buroni abɛbɔ yɛn nti na ama yɛn amammerɛ ne amanneɛ ayera. Abusua The Mad King na agu so a hwɛ no mia follow no so kɔ YouTube kɔ subscribe The Mad King ne mia dɔma no so yɛde to hɔ a na ɔsa ka no ɛnɛ wobɛte w'anom nsɛm wobɛte wobɛte w'asom nsɛm frɛ obi na frɛ obi sɛ ne ne na na motie aba ɛna ɛde no aba ɛha ɛyɛ Ghana dwumadie no so Sɛ ɔmmra mmɛkyerɛkyerɛ abakɔsɛm no, tete atempɔn no, na yɛn nso yɛntumi nhu nea ɛrekɔ ne nea ɛreba. Nea yɛtee a yɛanya asekyerɛ no, wɔmfa asekyerɛ no nyinaa mmrɛ yɛn. Yɛbɛbɔ nkɔmmɔ, saman wɔ hɔ anaa saman nni hɔ? Yɛse sa, sa, saman, wɔasan ɔman no. Yɛbɛkɔdi nkɔmmɔ. Nana yɛnhwɛ no sei. Yoo, saman ankasa wɔ wiase. Ɔhene, saman wɔ hɔ. Ei! Saman wɔ hɔ. Ei! Asɔfoɔ atwerɛ asɔfoɔ no a wɔyɛ saman ni hɔ saman ni hɔ no wɔn ankasa nwoma no kita wɔn no emu ɛna ɛwɔ sɛ ɛɛ berɛ a wɔn nipa wɔn no gyina hɔ sɛ Jesus Christ no sɛ nka saman ni hɔ a nka berɛ a opiaɛ na ne mfɔfoɔ ɛɛ n'akyidifoɔ no ɛredwane no Paul ka sɛ monhwɛ me nsɛ menyɛ saman. Wate aseɛ? Hwɛ saman wɔ hɔ na mmom no saman no
yɛwɔ n'ahoroɔ mmienu. Hmm. Obi a wawu atɔfo wuo ne saman nko.
Ɛna obi a wawu ne nkra wuo saman nko. Kyerɛ mu kakra wɔ hɔ man. Mo atɔfo wuo saman no ɔbɛtumi apiɛ ɔbɛtumi aba fɛsɛ ka nipadua no ɔbɛtumi de anante. Okay.
Wate aseɛ?
Ne, ne kra no a ɔde baa wiase no, ɛnyɛ ne wuo berɛ na aso no wawu. Enti wɔbɛtumi afa kra no de ayɛ dɛn? Ɛde anante wɔ honam ani fa mu, kɔpem berɛ a ne mmerɛ bɛso ansa na wafiri asase wei so. Sɛ wate aseɛ? Ɛna obi a ɔno ankasa ankasa wayareɛ wu no, ne saman no, ɛba mframa. Ɛba mframa, sɛ wate aseɛ, ɔno ɔna, ɔnante honam ne nipadua mu. Ɔno de mframa na ɛdɛn? Ɛba. Ɛnante. Nti womfa w'ani nhu saa saman no. Ɔno deɛ ɔbɛba mframa fam. Wobɛhu no wɔ sɛ mununkum a saman no ɔrekɔ. Ba gye sɛ yɛn a yɛwɔ honhom mu ani no ɛne ɛbɛhu sɛ wei ɔyɛ saman na ɔrekɔ no. Wate aseɛ? Ɛna obi a wawu atɔfowuo deɛ, Ɔno, ɔba a, ɔtumi de ne ho, ne nipadua no nyinaa yɛ dɛn? Ɛba ma wohu sɛ, wei a ɔgyina hɔ yi, ɔyɛ saman. Nnipa som a ɛsɛ sɛ wɔwu yɛ ne saman nie. Ei! Wɔn saa nsamanfoɔ na wɔtumi kɔhyɛ, kɔsa wɔn ho yareɛ, na wɔakɔtena baabi, na wɔakɔware, na wɔawo. Ei! Wɔaba hɔ. Sɛ woate aseɛ?
Enti saman wɔ hɔ. Obi a ɔbɛka sɛ saman nni hɔ no, ɔboa. Yɛn ankasa yɛn kurom wɔ ha, sɛ yɛkura mpokuwa, yɛwɔ saman ba wɔ ha a wɔkɔworo firii Lagos na wɔde no baeɛ. Wate aseɛ? Ei! Ɛɛ, ne papa kɔtenaa Lagos kɔ, wawu wɔ ha. Ɛnso so, ɔkɔtenaa Lagos kɔ fa ɔbaa no ne woeɛ. Ɛma ɔde nkwadaa no nyinaa ne ne yere tenaa Camp de wɔn ba bɛduruu Nkɔkɔɔ. Ɔretwa wɔn kwan sɛ momfa kaa nkɔ kuro wei so, meregye adeɛ wɔ ha ba. Wɔbɛdurui a, yɛse hwan ma ne mo a, ɔse nipa asomasi. Nipa asomasi deɛ, wawu ama yɛayɛ no ayie o. Ɔmo se, Daabi, O yɛn nna ɛba sesiyɛ yi, me kunu no a me ne no te, ɛnnɛ nko ara me ne no nyinaa na abɛduru nkɔkɔɔ so ɔɔgye adeɛ, awadeɛ mo yɛntwɛn no ɔbɛba, ɔbɛba, ɔbɛba, ɔbɛba, up to date, ɛnnɛ yi a ɛteɛ yi ɔmmaeɛ. Awisi agu me abusua saman wɔ wiase. Mma yɛnnaadaa so saman wiase. Bible twerɛ kronkron no ara koraa mu deɛ aka sɛ adeɛ biara a ɛwɔ din biara ɛwɔ hɔ. Saman akɔ akɔwo wɔ Lagos. Ɛde no aba.
Nti saman wɔ hɔ. Obi a ɔbɛka sɛ saman ni hɔ yɛ nkontompo. Saman di bɔne, yɛwɔ saman pa anaa ɛwɔ. Ah, wahunu, wabisa asɛm. Ma menka asɛm bi nkyerɛ wo. Mm. Deɛ ɛwɔ mu nie, saman ɛyɛ papa, saman ɛyɛ bɔne. Mm. Papa a saman yɛ, yɛsɛ yɛ, yɛkae saman pa to no abadin. Hey. Sɛ wate aseɛ? Nipa no a ɔwuiɛ no, wawu atɔfo wuo. Owu atɔfowuo no, ɛyɛ obi nsa na ɛhyɛ saa wuo no ase na nipa no wawu. Enti sɛ abusuafoɔ sɛ nipa yi, me nua wei ne wu a wawu, mente aseɛ a, saman no saa berɛ yɛbɛma no adane saman bɔne. Ɛsiane sɛ yɛbɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ asoma saa saman no hɔ di bɔne ama no akɔhwehwɛ nipa a ɔyɛɛ no ma no wuiɛ, saa berɛ no saman no wayɛ saman bɔne. Saman korɔ no ara. Yɛbɛtumi aka sɛ wo sɛ man asomasi, wo mmaa dɔ mu gya asase so, ɛ, biribi a wɔbɛyɛ biara nyɛ yie. Enti, ɛnnɛ da yi yɛrekasa kyerɛ wo sɛ man sɛ, adeɛ biara a ɛyɛ akwansideɛ a ɛwɔ wo mma yɛ abrabɔ so, yiedie a wɔde firi soro baeɛ a obiara sesa no no, yɛ no yie fa ma no. Anaasɛ, wo sɛ man asomasi a wokɔeɛ, efie wei mu, ɛfiri berɛ a wowuiɛ, owuo no toaa na ɛtoatoaa so. Enti, ɛnnɛ da yi. Yɛreyɛ amammerɛ ne amanneɛ de ama wo. Yɛreyɛ ɔsaman pa, si kwan, na adeɛ biara a ɛyɛ owuo tumi a ɛbɛsoɛ abusua wei no, si ano kwan. Enti saman pa wɔ hɔ na saman bɔne wɔ hɔ, na mmom no, ɛyɛ amammerɛ ne amanneɛ a yɛn nananom de hyɛɛ wɔn na ɛma saman pa wɔ hɔ na saman bɔne wɔ hɔ. Saa na ɛteɛ.